Chwaraeodd efo Rob Nichols sydd hefyd yn yn gant. O, ni wel Rob yn whare organig fiwr pan ti'n gwlad fan. Ma oedd mae o'n deud ers pan mae o'n ddeunaw oed o mae'r cymeriadau wedi mynd. Heb sylweddoli wrth gwrs i fod o'n un ohonyn nhw. Ond mae hynna'r un mor wir amdana chi yndydi? Dach chi'n sôn am bobl fysa'n gant oed erbyn hyn ond chi mond yn hanner cant.

A ma' rhai' chi fod efo nhw yn eu petha pan ddoch chi yn cyfweld â nhw 'de. Chi wbod mae be- yy well o neud ryw rester fawr cyn mynd i rywle, dwi isio gofyn hyn, dwi isio gofyn llall. Yy 'dach chi'n weithted i weld be' fydd yr ymateb dych ch'mod a a derbyn hwnnw. A ma'r cymeriade 'ma yy peth ffôl iawn i ddeud bod nhw fel gynnon ni, ma' ma' nhw gynnon ni. Ond bydd rheini ddigon tebyg i ffordd i bawb arall. Ers llawer dydd o'n nhw'n unigryw yn doedden, ch'mod, ma', o'n nhw'n unigryw iawn, Don Garreg y fi, how, ac oedd Don law, ynde, wel so chi marc llaw gyda chdi, ac oedd e'n ysgwyd â'ch llaw chi, ch'mod, fe bochech pen ôl chi mynd na tua deg munud, ch'mod, oedd gynno fo ysgwyd â llaw trwyddoch chi, ynde, ac o'ch chi'n gwybod bod e o waelod calon yn meddwl y byd ohonoch chi, ynde. Chwarae teg cabod efo'r bobl yma. Maen nhw'n drysorau bywyd. Dwi mynd i fentro gofyn cwestiwn rwan a does gynna fi ddim syniad be di'r ateb yn mynd i fod. Dach chi'n sôn am mynd i fyd pobl. Un o'r doniau dwi'n meddwl sydd ganddoch chi ydy'ch bod chi dipyn o gamelian acenion. Dwi'n meddwl, a dwi'm yn siŵr, dwi'n sathru'r traed chi drwy ddeud hynny neu beidio.

Yym, dwi'n lwco acen Sir Drefaldwyn ydi. A, a, a Sir Benfro, wes, wes, a wes. Ch'mod, ffarmwr, dim lawr amser i wneud i'n byd, sio mynd, sio mynd o hyd yn oed. A mae Cymraeg dan o, Sir Gynarfon a'r blwydd, ch'mod, neu fo Sir Gynarfon. Nag e, o, wan hwyl, a clamp o fanc, Ond na, ch'mod, Mae cymryd am... Wel, dw, sydd dwy ti, de? Codwch chi lawr i sy'n gyfreisi, wei, dwi'n iawn. Mae yma rhyfedd iawn ydy. Am wn i, nad oes rhaid gofyn um, am eich, eich top 10 chi o'r cymeriadau. Mhm. Hynny ydi, tasa ni yn mynd trwy'r archif A nid efallai, nid y Johnny Moch a'r rhein da chi, da ni gyd yn gallu i henwi, ond lle mae'r, lle mae'r perlau? Os oes rhywun yn fama rwan yn deud, reit, mae archif ITV ar gael i mi bellach, alla i fynd i'r Llyfrgell Genedlaethol a gofyn am, am weld unrhyw beth o'r archif. Yn lle mae'r, mae'r, mae'r perlau yna i, i, i fynd i chwilio? Unai o ran y cynnwys neu'r cymeriadau? Wel, o'n nhw berlau, cyn bod ni'n mynd atyn nhw a dweud y gwir, ynde, mae, mae nhw berlau. Mae 'na gymaint, mae pawb yn gwybod, dwi wedi deud erioed, y nain newid. Mae'r rhaglen roth, wel, fwya o thrill, os ydych chi'n derbyn y gair, ynde. Y thrill i mi oedd Don Garreg, ynde. Anwyldeb person, cawr o ddyn, ond dyn arbennig iawn. A wedyn, mae 'na foi bach arall, Dim tebyg o ran maint i Don Gallagly. Dwi'n meddwl mai dyna'r eiliadau mwya tyngedfennol ym mywyd i. Oedd iste yn sedd fawr Capel Edern ym Mhenllyn, y Capel Tom Nefyn, a'r hen wmffra'r hen dre yn Gwebrich y Gwydion de. O'dd o raid i mi roid y mhen lawr ynde. A ma'r hen Wnffra'n gweddio dyna'r mini pen mwya ti'n meddwl ynde. A ma' 'na lawer ohonyn nhw. Gwraig y ger- y cerddor y diweddar Meirion Williams yy o'dd hi yn Nyffryn Ap Dudwyn yn y siop Elin o'r Williams. Wych dros i phedwar ugen ac am un ar y rownd bapur efo beic a finne ni dilyn i efo beic a wedai e oedd hi'n fywyd heddiw i o hyd a ges i fynd ar papur bro er mwyn fi gael lle i bwrw mlaen ar i waith ynde mae yna gymaint ohonyn nhw y, y peth sydd mae yna rhyw frand arbennig o fobl nath y Saeson mae'r Saeson yn ei mwy o ffys na ni dych chi'n ynde Mae'r nhw ddynes fach fyny a tua Cumbria yn nhad rhywle oedd hi, a mi gwelwyd hi ar dywydd garw yn stroachan efo gwartheg a pethe, a dwi ddim yn i son ar y newyddion. Gyda hynny, o'n i'n son o raglen gyfres radio, wedyn nithon nhw ffilm, oedd y ddynes fach oedd hi'n ardderchog, ac oedd hi'n dangos y newid byd ac ati, oedd hi'n fendigedig, ond troiwch i fewn i Archif Cefn Gwlad, mynnewch chi weld Twrn mawr ohonyn nhw. Maen nhw'n unigryw yn eu ffordd, dach ch'mod. A pobl sy wedi cychwyn o 'chydig ynde. Ac wedi... Ch'mod oedd y bobl 'na'n rywun pan o'n nhw'n blant ynde. O'n nhw'n dysgu ac oedd o'n dysgu parchu pobl eraill dim ryw ruthro o gwmpas ac yn dda. Na maen nhw'n dda, maen nhw'n dwrs. Swn i'm yn licio, swn i ddyn dewr iawn, swn i'n dechrau, dwi 'di enwi'r ddau 'na. Dyna meinidie mwya Johnny Moch wrth reswm ynde. Oedd y tra... Oedd y twrci'n dedwy do. A mae rhoi wy fi, hwte. Gei di dim ond un, gei di neu diawl i di remp yn o'n de. Di ffoi rhyw ar un wy da. A chi'n sôn gyda am... Rhaid i fod y cymeriadau yn dal i fod. Chi'n sôn am addysg, efallai fod nhw'n mynd yn bobl fwy soffistigedig, mm -hmm. neu efallai yn dod yn fwy cyfarwydd mm -hmm. ar, ar, ar cyfrwng, ynddo? Achos Falle bod llawer o'r bobl 'ma, Johnny Moch neu Prith neu falle, ddim mor gyfarwydd â gwylio pobl ar deledu. I fynd yn ôl rŵan i i i i gychwyn y yr archif fawr 'ma, hynny 'di, dwi siŵr ar gychwyn Siôn a Siân oedd y syniad o ymddangos ar deledu neu'r broses, hynny 'di, ma' 'na rywun yn pwyntio'r camera at rywun, byth a hefyd ma' 'na ddau yn gwylio ni fama rŵan, yym. Oedd bobl ddim, ddim gwybod be oedd yn dod allan y pen arall, mae'n siŵr, nag yna? O, na, na. Oedd ddim gyfarwydd â'r broses, felly. Oedd Siôn yn Siân yn raglen gonest iawn, mae'n siŵr. Pan o'n nhw'n gweld bod modd iddyn nhw ennill mil o byned iawn, yn gweud y gwir. A wi'n cofio, fi dal, gweinidog parchus yn dweud celwyddau, rhaid mi enio. A chwarae teg i dîm bach oedd yn ddigon diniwed, gofyn i'r wraig be fydd y gŵr yn gwisgo fynd i'r gwely, pyjamas, un darn neu pyjamas, trowsus a côt, jacket ynde, neu dim o gwbl. A mi ddedodd hi, dim o gwbl. Chi? A mae'n ted allan o'r bocs a cwestiwn, O yw dau ddarn. Ac mae gollodd fil o fyny. Ac un arall, pregethwrodd hwnnw fi. Pregethwrodd hwnnw fi. Gofyn uh, i'r wraig sy'r gŵr y calanwyd. Be fyddai fe'n cymryd? Ffisig? Uh, swyddogol y meddi? Ie, ie, ie. Llaeth a lemon?